Ddaeth hon yn rhes i fyny llwybr cul yr ardd, curodd Alec ar y drws ac yna camodd yn ôl i fod tu cefn i'r ddau arall. Wedi ysbaid o aros ofer, rhoddodd Tryfan gnoc arno. Pan na ddaeth ateb y tro yma chwaith, edrychodd y tri'n bryderus ar ei gilydd. Ond cyn iddyn nhw roi un cynnig eto, clywsant sŵn traed. Ond gan ddyn canol oed a het wellt ar ei ben yr agorwyd y drws. Safodd o'i blaenau yn ddi-wên a di-groeso. Wel? meddai, cyn i neb gael cyfle i agor eu geg, yn amlwg mewn brys i gael gwared arnyn nhw. Mae'n ddrwg gen i'ch trafferthu chi, meddai Tryfan. Chwilio am Miss Pearce ydyn ni. Dwi ddim yma, atebodd yntau'n gwt, gwta. Yn wir? meddai'r Ditectif. Roedd hi yma pan alwon ni'n gynharach yn y bore. Rydw i ddim yma nawr, fath bant yn sydyn. Cododd Afeiliad fel petai'n cynsidro a ddywedai ragor ai peidio. Yna ychwanegodd ei bod hi wedi ffonio ati ato i ddweud ei bod hi'n mynd i weld ei modryb ond pan gyrhaeddodd ef y tŷ roedd hi wedi mynd. Dyn a ŵyr pryd daw i'n ôl! meddai, ac yn codi'i law fel petai'n mynd i gau'r drws yn ei dannedd. Gwthiodd Alec i'r blaen. Be am y camera, Mister? Yy? gofynnodd. Rhwng sydynrwydd y symudiad a'r cwestiwn annisgwyl, collodd y dyn het wellt beth o'i hyder. Prior yw'r enw, meddai heb feddwl. Am ba gamera r'ych chi'n sôn? Rolei, gwerth mil o bunne o declyn. Mi adawodd fy ffrind o ar fwrdd y parlwr pan oeddwn ni yma gynne. Roedd Gary ac Elen mor fud â Mister Prior, a manteisiodd y llanc ar ei syfrdanod i sleifio heibio i'r het gwellt. Aroswch chi yma, mi bicia i nôl o, meddai, cyn diflannu i lawr y passage gan adael y lleill mewn cymaint o ffwdan â'i gilydd. Er peth syndod i Tryfan, ni wnaeth y llall unrhyw osgoi ddilyn y llanc, gan gymaint ei benbleth. Wedi ennyd o ddistawrwydd annifyr, fe geisiodd Elen dorri sgwrs. Cael galwad sydyn wnaeth Miss Pierce, ife? Dim o le arni, gobeithio? Dim ond taw merch yw hi, atebodd yn sarug. Mor anwadal ag awel o wynt! Tafodolwg gilwgus ar Elen, cystal â dweud mai llathen o'r un brethyn oedd hithau a phob dynes arall. Rhyfedd, meddai Tryfan. Fe gefais i'r argraff ei bod hi'n ferch solet iawn, ond wrth gwrs, rych chi'n nabod hi'n well nag wy. Fe ddylwn wneud am inen ewythr iddi. Brawd ei mam, ond mae arni ei ofn fod Mariana'n tynnu mwy ar ôl tylwyth ei thad nag y mae hi at ein ochr ni, serch taw yma y daethon nhw i fyw pan, er, pan fu farw fy chwaer. R'ych chi'n byw ar bwys, 'ych chi? holodd Elen. Yn y tŷ gwyn, roched draw i'r cwm, meddai e a cham i allan i ddangos iddi. Wedi clywed am y berthynas deuluol, fe deimla'r ditectif beth yn esmwythach ei feddwl, Er bod diflaniad di-rybudd Mariana Pierce yn dal i fod yn hynod iddo. Ond a oedd y dyn yn dweud y gwir? Pam y buasai'r eneth wedi rhoi gwybod i'w hewythr yn hytrach nag i'w thad, a chan hwnnw ffôn yn y bwthyn? A hithau'n ddisgwyl ei ddisgwyl i'w ginio hefyd? Ar y llaw arall, petai hwn yn un o ŵyr y gama, a fuasai wedi mentro cynnig stori gelwyddog i rai, hyd y gweddai ef, oedd yn gyfarwydd â Mariana a'i thad? Tra oedd wrthi'n pendroni, daeth Alec yn ôl â golwg wyllt ar ei wyneb. Mae wedi diflannu! meddai wrth Gary cyn troi at y llall a gofyn iddo'n chwyrn, Lle mae o, Mister? Be' mae hi wedi 'neud efo fo? Ei guddio yntau mynd â fo efo hi? Beth ych chi'n me feddwl? gofynnodd yntau, wedi cynhyrfu. Welis i ddim camera o unrhyw fath 'ma, Nid camera unrhyw fath ydy hwn, roley newydd gwerth mil o bunne, rydw i'n cofio 'nghyfaill yn ei roi o'i lawr ar y bwrdd ond dydy o ddim yno rwan! Yn sydyn, cydiodd yn ysgwydd y llall ar er dychryn iddo. Lle mae o 'di mynd? Hawlydd ymddygythiol. Hanner munud, Alec, meddai Tryfan, a'i gwa gwahanu. Mae'n siŵr taw wedi'i gadw'n rywle diogel mae hi, fe glywes di Mister Prior yn dweud na welodd e mo hon yn unman, Wyddoch chi ble mae hi wedi mynd, syr? Roedd y dyn yn amlwg mewn twll, heb wybod beth i'w ateb, heb ofod dweud y gwir wrthyn nhw. Os carech chi ddod nôl yma mewn awr neu ddwy, fe chwilia i'r tŷ i weld a alla i ddod o hyd iddo, awgrymodd. Amser ydy'r stwff pryna sy gynnon ni, meddai Alec, a mae o'n gamera ry werthfawr i'w adael o ar siawns fel hyn. Mi fydd raid i ni'n riportio fo i'r heddlu, mae arna i ofn, mister. Trodd i gychwyn am y ffordd. Aros, meddai Tryfan, Peth ffwl yw galw rheini pryd byddai gair bach oddi wrth Miss Pierce yn rhoi terfyn ar y mater. Os caf i eich cyfeiriad chi, Miss, cyfeiriad hi, Mister Prior, fe anfona i air ati. Wedi aros eiliad neu ddwy, ildiodd y dyn. Wedi mynd at ei modryb y mae hi i Blas Gwener, mynydd bach, Pont ar Fynach, meddai. Y cwestiwn yw pryd y daw hi'n ôl yma i chi gael eich camera. Fe drefnwn ni hynny â hi. Gwybod ei fod e'n ddiogel yw'r peth pwysicaf. Diolch yn fawr i chi. Mae'n flin 'da ni fod wedi'ch trafferthu chi fel hyn. Wedi iddyn nhw gyrraedd y ffordd, gwelsant fod Mister Prior yn dal i sefyll wrth y drws. Cododd ei law arnynt a chwifiodd gar i ac elen ei dwyllo yn ôl arno yntau. Dere, cŵn dy law, bychan, meddai hi wrth Alec. Mi fasai'n haws gen i dynnu'n hafod ar yr hen gelwyddgi, cafodd hwnnw Doeddwn i'n credu'r un gair ddoth o ben y pencwl. Credwch chi fi, bois bach, mae 'na ryw ddrwg mawr yn y caws fan'na. Paid â gyfidio dim. Fe dynnwn ni lun ohono fe a'i gaws pan ddewn ni o hyd i'r camera gwych hwnnw a dawson ni ar ôl yna, meddai Tryfan, gan chwerthin wrth ddod i'r car. Bant â ni, go boi! Ysbyty Abertawe! Gwesty yn Abertawe gynta mêt, atebodd y llanc. Mae Molly mor wag nes bod botyma' 'nghrys i'n crafu asgwrn fy nghefn i. Tra gwibiai'r car ar hyd y briffordd, ar y gwifrai ffôn uwchben llithrai lleisiau dyn a dynas mewn sgwrs gwta. Teresa? Ie? Pa newydd, Marcus? Mae'r trysor ar ei ffordd yna. Da iawn. Dim rhwystr? Dim, hyd yma, ond byddwch yn barod am ymwelwyr. Ymwelwyr? Yma? Marcus? Pwy? Gary Trevan a'i griw. Beth? Y ditectif o Gaerdydd? Mae'n phoeni am drywydd ta sut y daeth e i wybod am hyn. Does dim ond un ffordd y gall efe ddod i wybod ddyn. Trwy Dominws Gam ei hunain? Ffordd arall y gallai e? Ta waeth, byddwch yn barod amdanyn nhw i roi croeso iawn i'r tri. Pa mor bell gallwn ni fynd? Gwaelod y llyn, cariad, dyna'r unig fan diogel. Gwaelod y llyn amdani te, a gwnewch chithau'n siŵr na fydd dim ar ôl yn y bwthyn. Aeth chwerthin gwatwarus creulon ar hyd y gwifrau. Cariad, falle na fydd yno ddim bwthyn ar ôl erbyn i mi gwpla'r lle!